Okumakda Rasulullah janyň mähebbeti, Rasulullah janyň dogasyna şerket etmek, Rasulullah janyň berekedine, şefaatyna girmek bardyr. Pygambarymyzyň özi aýdypdyr mübärek hadyslarynda, Kyýamatda elim çermäp, aýagym çermäp, bilim guşap, köpriň agzynda, syrat köprüde, mizan tarazuda heý bir ummatyma arka bolup durjakdyryn diýipdir. Şonda bir towar adam bar, Terezide amaly salyklar çekiljek emmä sogaby az geljek. Oham muny Hudaý saklasyn Allah Taalaň gahary siňen ýerine gaşyn iberiljek. Oham şonda men aýtjak dur häzir diýip. Bir kagyzy tereziň üstünde goýjak, oham agyr boljak. Bu näme? Rasulullah jana okuýan salawatyň diýip. Soň menen agyr bolup, ýene ony alyp galjak, ine maňa diýýärler şefagat etmek. Hany ozal salawatymyň terezide çekilmedimi? Sogaby çekildi ozal. Häzir ýöne şefagat etmedi Resulullah jan o barada. Ozal çekildi sogaplary, salawaty, hemme namazlary, ybadatlary. Ýöne az geldi günäsinden. Emme indi Resulullah jan bilini guşap ew oturmagy, Hudaýa maňa salawat okypdy diýip diläp almagy indi bir üstüne gelýär. Muňa adyna diýýärler şefagat. Muňa diýýärler Rasulullah janyň kömegi, muňa diýýärler Rasulullah janyň arka bolmagy. Abdurrahman ibn Awf diýen sahaba aýdýar, biz dört-bäş nefer garaz Rasulullah janyň ýanynda bolardyk, işi düşse kömekleşer ýaly. Bir gün bir çykyp gitdi, bir bagyň içine girdi. Biz-de yzyna düşüp gitdik. Men-de yzyna düşüp gitdim diýýär, bagyşlaň, bir özi. Bardy namaza durdy-da seždeden galmady. Galmady, galmady. Men-de göz däp durn, aglamaga durdum diýýär. Bir galmaly wagty Resulullah janyň hemişe seždesini bilýädim, galmady bu gün. Aglamaga durdum, aglamaga durdum, şol öňki gümen jany çykdy, mübärek ruhy çykdymyka diýip pikrime zolşa gelýär. Oňam Resulullajan sejiden kellesini galdyrdy, namaz okyp boldy, görse men aglapdyn, Abdurrahman ibn Awf näme bolýa diýdi. Onda ýa Resulullah hemişeki sejdeden kän sejdede ýatdyň, men şjre zat ýüregime düşdi. Onda aýdypdyr, eý Abdurrahman diýipdir. Jibril perişde geldi diýipdir. O maňa habar berdi, Eý, Resulalla! Aýa hoş bolmaýaňmy sen? Hudaý aýtdy, Allah Tagala aýtdy, Her kim saňa bir salawat okysa, Allahümme salli ala Muhammed we ala ali Muhammed diýse, bir salawat okysa, Men Hudaý şoňa on ýerden rahmet gap açaýyn şol adama diýip aýtdy. Men-de şoňa begenip, bagyň içine girip, hiç sejden kellämi galdyrasym gelmedi, şoňa hoş bolup diýipdir. Sejdeýe şükür etdim diýipdir. Iň Hudaý Tagala adamyň ýakyn bolýan wagty seždede, Men-de kellämi galdyrasym gelmedi diýipdir. Hiý, asyl galdyrasym gelmedi şoňa begenip, Men ummatymdan çüreýin bolan rahmaty diýipdir. Ine bir-de aýat, Ýa eýýuhellezine âmenû, Eý iman getiren bendelerim, sallû aleyh, şol Muhammedur Rasulullah-a salawat aýdyň diýipdir. Hudaý Taala emr etipdir. Bes! Hökmi näme? Her musulmanyň boýnuna lazym, farz, bir towar ulamala wäjip diýýär, ömründe bir däne salawat aýtmak. Emma Fiqh Hanafyň berýän jogaby şu. Ömründe bir däne salawat aýtsa, boýundan borç aýryldy. Indi bu wagzlarda, toýlarda, aýatlarda, aňyrda-bärde eşitýänleri näme? Ony aýdyp dursa, berekedi, Özüniň sogaby Resulla jana mähebbeti artyp du, ýöne aýtmany bilen günäkär bolmar, wäjibi terk etdigi bolmaz diýipde, köplerçe fykh hanafyň ulamalary şeý diýip aýtýarlar. Bir gezek aýtsaň boýuňdan aýryldy, emma her gezek aýtyp dursaň ýaň gürrüňleri geçdi, ol üsüsine bereket, üsüsine dereje boljak. Allah Taala Resulla janyň mähebbetinden hiç haýsymyzy daşaltmasyn inşallah. Resulla janyň şefaatyny basymlyk.